And the education that is being provided to the students is quality enough to...
golo university gen kilufu mapat pare kumalo me uganda gochako neno kit ma kero manyayo kwede nyik kodi machon weko kere i kin piny me kumalo do weko wachako project ma tye ka eh, miyo keru me ngec bot mege me neno ni gupuro cam
Ajoli dong kane longe mochonyi wan luo TV otieno matin lakel yop mana e dul pagament mi parish development model neno kit ma kiyo kwede chen ne kinyayo lim ikin anywali mi Uganda ma pat pat otieno matin ania pat Robert Larubi

I cabit man noko lu gin ma dong obedo dwong loyo ma kitye ka lok iye i dog anywali i Uganda aye lok kom karatac kwan ki rwom kwan ma karne okato ma ripote okati ki bot dul me National Council of Higher Education. Lok man oriengo cwiny dan mapol ata dok oweko dan mapol tye ki lapeny ni pingo courses ma romo alip acel ki miya angwen kulu dong kare gukato woko dok pigi pi tek i lobo Uganda. Lok mokene madit ayobel ni pingo National Council of Higher Education futi ka medde Amerka igamo ciling ali piero aryo ki bol latin kwan mo kiken mwaka ki mwaka ento kun pe gidi timo tic me miyo accreditation bot university i kom kos ma gin kwano kacel ki kos unit. I kin coc ma kicwalo woko ki bot National Council of Higher Education ni nyoro ni meno jami ma romo kwan ma kikwano ki university alip acel miya angwen ki pyera abiro weng kare gi do karo woko karatace weng kony gi peke. I lis man Makere University ti kono ki wel kwan ma do balle ma pol loyo gin miya acel pyera abic ki abongwen.

Ento inge neno kit ma lok man owere kwede i social media ki dong kabedo mukene ma nyamo lok pa dano. Minista pi lok kom kwan ma malo Chrysostom Muyingo otingo loko bot ot moko cik me Uganda i ceng adek ka owaye ni mono lok ma pe kiniang aye ngo ma gin giwaco ki bot National Council for Higher Education. En owaye ni mono university pe kucero kono bot dul man ka moko pi courses ma gen food miyo ni lutino kwano kwan mono luwo ni accreditation. Pi loko ang'eyo ma ocwiny i Wan Luo Television, Ania Sande Akomo.

Lacoc pa One Luo TV joni sani ocako con tye ki ripot matut i lok man. Kitye ka neno kit ma omyero kinya kwede kodi macon man pa Acholi wek orom cing lupu. Samuel Kabi, lapwony ma doro ka pwonye ma neno lok me pu i Gulu University otito ni gibitiyo kacel ki lupu me nyayo kodi cam macon wek orom cing lupu.

Watamo ni dano myero onong mere kodi maber and watimo enoni through seed bank ma watye ka addressing seed poverty ene ni eh, peke pa kodi Nen calo lok man tye me tyelo kor mon i lok me pur i lukerogi neno kit ma omyero gupit kwede kodi acoli dok ni kodi meno ber ma lupur romo pitone mwaka ducu kit ma Lucy Nyeko, project officer, waco kwede kany.

Pire tek adada wagwoko wuno kodi waketo kodi wa i wang nak. Pire tek loyo man ma ngo giketo iye kemikol. Ki tungcel, Richard Amone, ladit ma doro lok me pur i te Ker Karl Kwaro Acholi, ocuko cwiny lwak me bedo i te dul wek konyogi obed yot.
Mier fufu kidok bene inong'o chente chente tije pol tero tiende skul uh, gwoko kumi in bedo mayot bene kumi bedo gang bene bedo mang'o mamwonya ci wacako cooperative ma giluongo ni kal kwara chuli producers cooperative pe me chako kit dul mo manyien ento me neno ni

Waketo ni ka kero tye lim bino, ka ribbe tye lim bino. En ma wan wajugo atitino eni wapo ni ngo wakati kede ka maleng. Kono dong tam ma ma amito miyo ni ka watye ki areas nyo plots ngom mapat pat waneno group wa moni cani jo moni gibipuro ka bii madit rom mene ma ka supply moni tye giwaconi gigo cim ki Mister Okidi. Jo ma tye mito tans adi mi ka bi nyim wa tye mito nyim dano mito nyim pol kare wa failing ka supplying i goyo cim ba i kwete i goyo cim kono kwe nongo nyim peke so waneno variety adi ma wan waromo ngo producing
Kadi bed kumeno, tuttu tye me neno kit ma omyero kicak nyayo kwede kudi macon man pa acweli me konyo lweny i kom kec.

labongo ki roc mo keken. Pasta Patrick Okecha ma tye chairman nyo won kom pa Gulu Church Pastors and Elders Fellowship tito ni pore ni twero man myero gimi botgi ma lubbe ki kit diro ma Lubanga odong omiyo gitye kwede.
Aneno ni gamente tye timo gin ma pati me gin tamo ni gin gitye ka coyo te twale a miyo loko kom mor kore gin gitye ka coyo mor kore gimiyo lansis in cere cak gin cere labongo kwenyo tam ki bot dul pa mor kore ma dong tye ma beti register so unopore ni ka ngaro mo mito cako kanisane

Machalo Bulu Elders and Pastors Fellowship. Uh, National Fellowship, um, na National Fellowship of Born Again Christians. Bende tike lumema mamagi. Ma gin gi romo ng'iyo kod tich mamagi. Florence Atoo tye LC1 Chairperson me Kanyagoga A Sub-Ward ma tye i Bar Degla Yibi Division

Pastor Okecha kono onyoro kit ma dul kanica nyo dini born again tye kwede i gin ma gilwongo ni structure. Uh, macalo dul pa moro kodi wano konyo romi komi acel guru church elders and pastors fellowship tye dano ma guketo cinggi no tye constitution yani kilwongo ni overseers Owasier no naneno. Ma look at the Bible, naneno. Dong, tama waro mi eh, eh. Gin ma pat ki kanisa pa moro kore. Ma wang neo ne nyunda tera eno ni. No romo belo gwak nyo kibar. Mi achiel, gitie bela ki kara serestik ma meki. Mano, eh, yineno, chiyo miro, ineno eno ni is a danger. Mi achiel, Ng'ama pere ki ng'ato mo ma en dong reporting to authority mo overseer ma menta ne bete pien ka Yesu Kristo obiro bene i lobo kun obedo Lubanga oneno ni en bene kare kom pa dano obino omwole te John the Baptist me baptize owoto 75 miles me cero wek John the Baptist obaptize en wan ne obedo ng'a ma ng'ato mo myero ocoki Omiyo ko rating iro mi tam o kanso le in beru pera yo. So ka tiki kore dano ma kiri ero ma en wai en atera nyo wajo luo nying pase konge. Ero peke ki nyor mo ma neno en. Eno ma neno eno kama gap tiye mi adano kwa fe. Apenyo Arthur woo i kom ngo ma kanica myero otim

in ka itilo pwony no mere ng'e ng'o ma ipwonyo ki ki ki ki ki romo ma megi dong en aneno wai direction mo nyo debate mo ma wan dako bi dok iye macalo ah, lobo Uganda wek onen ka wan romo dongo ah, ngec nyo kero pa pastor ma megwa mi wire bedo tye but pwonye bene tye ma bikonyowa me terowa i yo ma pore

Lok angeya matut i One Luo TV, David Magere, Gulu City.
Anywal i Uganda ma gubedo i kara me angec me cato wil i lobo South Sudan okok bot gamente me neno kit ma kiromo konyogi kwede pi oyotoyot. Gin waco ni gin girwenyo biacara ma meggi ki jim mogo matino ma nongo gitimo i lobo South Sudan i mwaka alip aryo ki apar

Tutwale i lok kom den. I te dul ma mege mi Joint Action for Redemption of Uganda Traders in South Sudan, gin giwacci dong mwaka dong okato apar kulu ma gamento cikke me minigi kony nicakke i kare ma gin ginongo peko i lobo Sudan, ento wakumbeddi gimo matir ma pud oa ki bot gamente.

I nge mwaka acel keken, projek man pe kimedde ki lok i iye kun jo mubedo ka timo biacara giwaco ni gamente myero katti okonygi. Now people who had developed some little hope are now losing it out. So back to the question, those people had the, the gist, those people are rich.

Koptini apaj this will of government mwaka mwaka nyo quarterly nwo cente me Paris administration nyo me neno ni Paris o running program gi lakare tutu me apira bicha meno miyo nwo quarter yo me dwera deka dek no miyo nwo cente so chakki mwaka karo na achacha ni apaj district cien no bino chwali ministry er na achacha ni peti cente mwana me otiyo kere me neno kita ko program e PDM ti awuot kene. Machien ni kairi unu mi bed mwaka achiel milion achiel ki paris achiel achiel. Me bedi meeting, me yo refreshment, welo buke magi me photocopying documents ogi. So wan to be raising complaint ni what RDC kere kao giro to kobo ni chien tabichulo. Eta naka bero kuru naka cheche ni chien po ochulowa raising complaint kar man raising complaint mi dwe ma apar riyo to mi ywa cho your request ni no achulo chien e dwe ma apar riyo e raka cheche ni wan po nuo chien then kop mar riyo bedo kop me data data bedo gi nama chielo ma obedo requirement me ka do pe osuola mo profiling nupe ti gume nuo chien me PDN So wan been raising concern because onuo ni kare mi jo bin chak kope data ni. Apach po bino raho data kendo chieno bino chamo ko. Me chulo data clerks, kere data supervi- eh, kere supervisors. Meno miro chul chulgi jo chucho mia achiel gi piero abich wi. So otobi chwalo complain nere kunu koni ka chieno me kwata ma achiel obino.

Koro bedo kabalo chawa. Unless apart this you're collecting data on household, then talk of kubu join the system, then community don't be down to the extend access in Kenya. But peka do tieti ni data pe, ka do be the community tiya ko ni ora unga unungu giri chene. So ka put po rao data community moro kendo pong pong po pe expecting enu chene me PDF. Mali pro- profiling also. Yeah.

jo abiro bedo members me PDC. Na e kind jo abiro ni analysis ame wano neno otonwongo ni most of the parishes, new parishes are parliament here, Paj district. In one atame okero achalo chairperson ruling party obedo UPC instead of NRM. So pay at a year any chene miro chol board jame po the rightful person as prescribed by the guidelines. You remember Paj had issues kede Ng'ata meno tye aloyo kopi kum data collection. Ame oluwonwa ni Monica, ame obino maka cawa ni tiyo ni interdiction. So there were challenges, jo ame obino tiyo calo bala jo ame orawo data. Pe obino chulogi, chula meno mero chulgi. Tu laha rye pira bo nonu bero chula mero chul kede Paris Chiefs. Nyalo data collectors ti kede chula mero chulgi. Tutu mi I think apar ryo per day for the number of days agino tiyo. So tenwongo pe hokene dang tiye ni chenta me ochwala out of the 57 million. obino chako chwalo ka 27 million and the 27 million to obedo kede issue ye so balance ado odong about uh, bureau of statistics en obedo chien tame puot pe otuna pach districts ame omiyo balance ichulo e la joni puot pe ochule na chawe so achalo tera me district owuot following kare chiel kede bureau of statistics pilo hange wan lo television jasper igwel ya pach district. Afoyo Jasper Igwel pi report meno ki bena mito foyo in mi bedo ka neno lok ang'eya mucwenyi wan luo TV otieno matin ania part Robert Larube wi po wil ni lakel yob man aye dul mi parish development model neno kit ma kiryemo kode can i kin anywali mi Uganda ma pat pat program mukene tye ka bino omete wunu ki neno wan luo TV